Eh, għandi bżonn, mela ħa niġi ftit fin-nofs hawnhekk. Mela, xi ħadd milli hawn fl-udjenza qabel ma nagħlqu l-programm se jirbaħ vjaġġ issa dis-sekonda. U x'hekk. U rridu nuruhom clip u x'hekk. Mela, ħa naraw dil-clip l-ewwel u mbagħad naraw min rebaħ il-vjaġġ. Xi ħadd issa se tiġri live. Issa wasal il-ħin biex kollha kemm intkom tiftħu dak l-envelope li għandkom quddiemkom. Wieħed minnhom, wieħed biss, għandu miktub Il-Baħt!
Mela, vera din. Mela, isa, xi ħadd minnkom għandu miktub irbaħt. Aħna ma nafux min hu. Naraw daqsxejn in-nies jiftħu fl-udjenza. Ippruvaw iddumux. Ok, hemm xi ħaġa hemm fuq, ejja malajr, ejja wisna, ejja malajr, ejja malajr, ejja malajr. Ejdu li x'isimha please. Mela. All right. Mela, x'ismek sinjura, x'ismek inżel hawnhekk, inżel hawnhekk idejja malajr, malajr isa. Isa, isa, isa. Attenta x'taqa'. Mela, attenta x'taqa' fil-ħadida, attenta x'taqa' fil-ħadida. Ejja malajr, ejja malajr, ejja malajr. Ejja ħdejja hawnhekk, ejja ħdejja, x'ismek? Joanne. Joanne, l-ewwel darba Joanne? Le, It-tieni darba.
It-tieni darba f'Xarabank.
U llum qiegħda b'xogħol hawnhekk jiena. Jerġa'.
Jerġa'. Mela, inti hawn tal-Richmond Foundation, mela x'kumbinazzjoni konna se nkellmu anyway, tista' tibqa' hawnhekk. Mela, għandi bżonn nistaqsik mistoqsija però. Dan huwa vjaġġ għal Livigno, imma trid tirrispondi din il-mistoqsija ħafifa ħafna. In-nies għalfejn imorru l-aktar Livigno? Ħabba s-silġ. Eħe, bi okej.
Post sabiħ.
Ejja, nistgħu noqogħdu twila, ħabba s-silġ biex jiskijaw. Tajjeb, tajjeb. Ħa naraw il-, irbaħt il-vjaġġ. Mela, all right, ħana.
Nixtiequ nistidnuk tiġi magħna ġewwa Livigno, f'Jannar li ġej. Meta tmur ġewwa Livigno, ovvjament se nsibu s-silġ u nistgħu nagħmlu xi snowball, xi snowfight lejn xulxin, nitilgħu fuq il-muntanja bil-cable car, immorru passiġġati verament sbieħ, naqra duty free shopping għax Livigno kollu duty free, u nieklu xi ikla verament tajba. Imma inti taċċetta li tiġi magħna? Inti taċċetta għax hekk? Iva naċċetta. Tajjeb ħafna. U nixtieq ngħid il-menu.
Le, int hekk jomqsok inti. Mela, mela, prosit ħafna qed nieħu gost li ġejt anke għaliex inti parti minn organizzazzjoni li Richmond Foundation li tgħin ħafna il-persuni eh, bi problemi ta' saħħa mentali. Eżattament, eħe, eh, Richmond Foundation tgħin ħafna nies ehm, Għandna hostels, per każu jiena naħdem ġo hostel li għandna tnax-il raġel ġo fiha u hemm ħafna iktar hostels ma' Malta, jiġifieri li nagħmlu xogħol vera siewi. Apparti hekk, hemm ħafna iktar affarijiet, min ikollu problemi ta' mental health. Problemi bħal xiex? Mental health. Kull min ikollu problemi, hemm servizz ukoll fejn tistgħu iċċemplu u jkun hemm nies fuq it-telefonati biex jistgħu jgħinu wkoll. Grazzi ħafna Joanne. Grazzi Naf ħafna. aħna ħdimna ħafna magħkom, Thank you. tagħmlu xogħol impekkabbli. Grazzi Iva. immens. Jekk hemm xi ħadd li jixtieq jgħin anke f'din il-NGO, kellmu lilna jew kellmu lilhom u għinuhom.